A tir a kan zirlai khan by heart zel tur kan ti lo by heart lo palin awm thei a, tuna kan hete kan revise lai hian by heart ngei ngei tur tun baka chance tha chu a vang tawng nakin a chuna inhnawh tawt tawh dawn a nia, zirtur kha tam lutuk tawh dawn a subject dang dang nen exam a lo hnai anga inbuai che vek ang chuvang chuanin eh by heart ngei ngei tur a ni, rikata pakhat by heart pawh kha a har mai thei a tawh a na, a tirah kha chuan nikhatah pakhat pawh kan ti chiah lo a, eh ni khatah kha eh nge ni umm hla pakhat kha vawihnihh baihatah te kan hmang a, a nih loh leh ni khat baihat ni khat ziah te kha ang kan ti a, tunah chuanin a bawr tam ta deuh hlek a ni, a hma ti loh tan kha chuan ziah leh baihat kha ngai ta a ni. An pawh ni se kan kal zel anga i tan ka ding zel ang tih vawiinah kan zir dawn a ni. Mizoram tana tih Zoram pela inhuam dan te a inhuamna te he hlai hian a lo lang a, i a tih kha Mizoram a ni. Mizoram tana din zel, Mizoram tan kei hi ka ding zel ang tihna nih chu a hla thu chu tih Zoram pela hi a hmingin hre tawh thin in ka ring a, ni kum nge aw ni kum hmasa a thih kha Eh tun hma chuanin auto bena te a awm thin a tin zodi ah te zodi chu tun hma ah ben lar tak an ni a tah te chuan a tel thin a ni an lead guitarist a ni thin nghe nghe a solfa thiam tak a ni khaw chak lampang mi a ni a burma ram ah an awm thin a chuan hmanah rei lutuk tawh mizoram ah hian. Beat Contest zai a intihsiakna, live a intihsiakna kha a awm a ni. Lammualah hian hmun hrang hrang atangin mi an lo kal khawm a, entu paw'n tam a ni, mi ngaihhlu ta hlawh. Chutah chuan chu Burma ram atang chuan Mizo hnahthlak intel khawm ho kha, Zo di ho kha an rawn tel ve a ni. Chuanin an phur khawp mai a, anni khan. Kan inpuiah kan kal e, kan kan zu tel ve nge tiin mipuiin an lo ngai sangin an lo hlut thiam turah an ngai a. Tin, eh, music lamah chuan keini aia, he lam a mi aia Burma ram khaw khawchhak kan unaute an advance zawk avangin a thiam paw'n thiam reng a ni. Mahse an beisei lo ang deuh khanin mikhual enin an lo en a, hnam dang mi, ram dang mi an lo ti a, an rilru kha nak khawp mai a ti Zorampela leh a thiante ho kha, Zodi mite kha maw, lungawi lo deuhin an haw a chho a ni. Heta an lo ngaihdan a kha. Chuta tang chuanin Tizoram pêla hianin ram leh hnam hmangaihna rilru kha a nei lian leh zual a ni, an ti a. Chuan hun a lo kal zel a, Mizoramah a rawn chhuk thla ta a ni, a rawn pêm thla ta a. Chan Maria-ah chuan a inbêng bel a, a thih ni thleng chuan Chan Maria, Chan Maruias-ah a awm ta a ni. Tichuan, He hla hi i tân ka ding zel ang tih hi Sanghazagoa sawmkua pakhat kuma a phuah a ni a. A rilrua chu hmânah Sanghazagoa sawm A riat tih bawr vel daih tawh a mi? Umm, a rilrua hnam hmangaihna in tuh reng a kha a puang chhuak mai lo va, he hla hmang hian thil dang hmang chuan a puang chhuak tho va, i tan ka ding zel ang tih hla hmang tak hi chuan a puang chhuak mai lo va, hun an lo kal zel a, umm, Sangha Zakua sawmkua pakhat kumah khan A hma dei atanga a rilru a lo awm reng tawh, ram leh hnam hmangaihna rilru a kha i tan ka ding zel ang tih hla hmang hianin a rawn puang chhuak ta a ni. A kha he hla lo pian chhuah dan a to bul tlangpui a ni aw. Changkhatna, Khua vel ram tin thlir vel ila thiamna finna a sang, hauh Hauh sakna tiin in lehkhabu a inziak ve em? Ka hre lo va, hei hetah hi chuan a inziak a, type sual ania kha kha, hauh sakna tih tur a ni. Hauh sakna leh nawm sakna nen par ang an vul bung e. Ka tual kan lenna kan ram riang te, rual chhinna bo mah se, ka tan a hlu, ka tan chunnu, ka tan engkim a ni.